Gamba Mpurire. Ni igana akatonyeza ibiri, Gamba Mpurire, Radio West niyo ohurikiriize kandi mwebare kwekwimuraho. Nitwija kugura amasimu ahaaza kwija nabatwohereza messages nituzikwata kandi nituzireeba. Omu studio ezi nkiine Honourable Bright Rwamirama, Member of Parliament aha Bwesingye North kandi Minister for Animal. industry omu ministry ya agriculture animal industry and fisheries hoona rero kutwagyenda kuza omu kahuumuro twatwaruga kureeba aha shonga ya endwara y'amatungo n'eshonga ya amba akatare mbwenu naninbuuza aha shonga ya rationalization ninga shi okugaita ebitongore bya gavumenti tukareeba ebitongore byingi byagaitwa kwonka twareeba haabaho kutsika omuguha kukyahikire aha shonga ya Uganda y'omwani y'okwihaho Uganda Covid Development Authority twareeba abantu nibagya munonga eki nikiza kugarura omutindo gw'omwani enyima, ministry nebaasa obutabaasa omwani n'ebindi. Nanyenda otandikire aho okutiina kw'abantu okwe imwe nka ministry na gavumenti mwakuhuriire?
Webare. Ekigyendererwa kya rationalisation nari okutereza omu ntegyeka y'ebitongore n'enkora ya gavumenti, Ebigyendererwa ebikuru bikaba biri bishatu. Eky'okubanza n'okukyendeeza aha nshiisha y'esente y'ebitongore ebi. Ebitongore ebi bikaba ekiragiro ekyabitaireho nikibiheereza emishaara mingi kandi esente nizisiisikara aha mirimo eyakubaire zirikubaasa kurugamu zikakora ebindi twateerezaho ka harimu eki abajungu barikweta lubrication nari shi enkora y'ebintu bibi. So ekyakabiri n'okureeta oburingaaniza omu bakozi ba gavumenti abaine ebisaanizo birikwingana kubaha emishahara erikwingana. Ebitongore ebi bibaire nibiheereza abantu esente nyingi zikukira eza butoosha. So twayenda ngu abantu boona ku baaba bari aba veti. Obu twateire omushaara gw'abasayansi boona batunga omushaara gurikwingana, tushaaze esente ezindi tuzite omu bindi eby'okuyamba puroguramu za gavumenti na munonga omu bicweka eby'ahansi. Ekya kashatu n'okureeta enkora ei turikweta efficiency nari shi okukyendeeza aha nkora y'okushiisha. Reero twakora ebintu twabicwa bigufu, tibyazamu orwanju rwingi, twakyendeeza red tape. So n'ahabw'ekyo eky'okubanza eky'okureeberaho ebitongore bya gavumenti ebi twaba nibikwatwa bikaba biri ebitongore ashatu ashatu na mwenda kandi biine abantu bakye. emishara yabo ekaba eri ahari million rwenda nshanju n'emwe billion rwenda nshanju n'emwe omwaka emishara eyeitu eya public service eya abashomesa aba health workers police amahe local government parliament cabinet. twena abu kirikukwataho omu mukyaro gwa gavumenti tukaba nitutunga nitushashurwa biriyoni rukaaga nshanju na mukaaga around there hati oreba ngu esente ezo ni nyingi munonga nikwo noshanga omuntu natunga esente emirundi eshatu omushaara gwa minisitule ofiisi owu arikutunga kandi baine ebi barikushanisa hamwe oshanga disiturikiti veterinery officer natunga esente. Ashomire bimwe n'ebi oriya ashomire kwonka ahabw'okuba oriya ari omu kitongore kirya, atunga sente nyingi. So sente ezo tukaba nitubara ngu nituza kutunga akahumbi akahumbi kamwe na biriyoni magana abiri buri mwaka. Sente ezo nizikora enguuto nyingi, nizikora ebintu bingi, nizirikuruutinga health workers, nizikuruutinga aba extension worker. Enshonga eya kabiri n'okureeta obuheereza haihi n'abantu. Omwaka gw'okugira hamwe ni nk'eki ekitongore eki waanoogamba ekya Coffee Development Authority kikaba kiine extension workers nari shi abarikugyenda omu byaro abantu ataano na bataano omu ihanga ryona zi districts igana n'ezo noogira ngu bakaine eki bariyo nibakora. So ekigyendererwa kyakyo nikyo ekyo tikugira ngu bakaba batari mu ministry mbwenu ebitongore nka ngamba ebi byabaire nitukwataho byona eh, Railway Development Authority, Koktu, NAADS, eh, ebi byona na, na, na Co- Cotton Development Organization, eh, Diary eki- eky'amate, eh, UCDA eky'omwani, ebi byona bikaba mainstreamed. Now, ku kyahikire aha kya Kofi, kyayenda kureeta enshonga kandi kyayenda kuba ekya Buganda. Hati omuntu wa butosha orikukyetegyereza nareeba ngu egyo zika ziri politics. Ekyokubanza kya byona license nari shi permit yokutwara omwana aheru neheebwa aba ministry of agriculture. Bo bariya bariya nibahereza bakaba nibayamba ku maintaininga standards. Hati ori ku maintaininga standards twakureeta twakuta omu ministry ekirikuzibira ku maintaininga standards nenki? Aho ka tukakora coffee, omwaka gwokukora coffee development authority Tukagireeta nka department nk'ezindi zoona. Daily Development Authority ekaija yatunga department yaguma n'abantu be abarikukora. Hariho ku our staffs abaine tihaine obu baanagire. Kwonka okwo nooshanga buri kitongore kiine owa procurement. Owa procurement naakora nk'ebiro bibiri omu kwezi. Kiine transport officer, kiine board. boda egyo ku erikushutama etwara esente nyingi hati boda ebyo tukabyihaho bagarukye omu ministry nka department esente ezi ezi nitucuncumuka zongyere omu UPD zomu PDM zongyere okuboneza aha mutindo gw'ebihingwa zongyere kukora enguuto tuzite ahantu ahu turikwenda so nahabwekyo ekigyendererwa kya kya rationalization nka nimpurira abantu bari aha nibagamba natangara MP ari aha nabiiha abantu ngu ekitongore ky'omwani ngu omwani manya batakagukwataho omwani shi bo bakaba nibongyeraho ki oriya pamiti erikutwara aheeru neerwa crop protection crop inspectorate ente zoona ezirikuza aheeru enyama ey'enkoko ey'embuzi ey'empunu amahuri orikuheereza export pamiti ni kamishana animal health so itwe nitwenda mbwenu hati bariya baije bakore permit egume eri etaha tihaine obu bazibeire kukora hati okwekyangachanga okwo okwenda kukihinduura ekya Buganda bakakitamu politics hati okugamba ngu president nayenda kutwara omwani gwabo owabahaire omwani gwona noha government ezabaire zona ezo Obote ezo Amin owabaire yahayo embibo yomwani noha? Ku orikukiza omwana embabazi nyina abirunonda kumurya. Amajaani, embibo y'omwani, embibo y'omwani, embibo y'amajaani, embibo ya dayari, embibo ya kasava byona bikozirwe gavumenti. Abakukora risaaki nibo bakureeta kwarite y'omwani. Risaaki niyo erikukora omwani ogu turikugyenderaho. All these resilient varieties. eziri omu crop ni research eki babaire nibakora nokugu popularizinga esente nitwe tubaire nituzibaha mbwenu esente nituza kuzibaha kwonka nitwenda ngu tuzibahe kwonka nitubareeba eki barikukora mm. batari hangahari so mbwenu hati ekyo nikireta ki orwanju na kyokukihindura eki abaganda tizibera nituho kineta ahabwokuba district za buganda tizikukiza district ezindi kushohoza omwani mm. ekyo kyakintanditsire aho erizooba kwonka disiturikiti nk'eya Ntungamo, disiturikiti nk'eza eya Sheema abantu nibashohoza omwani mwingi. Kasese neshohoza omwani mwingi. Mid West, the whole of Mid West ya, ya Uganda nibashohoza omwani. Tr- Non-traditional crop districts z'omwani nka Zombo nibeshohoza omwani mwingi so okukihindura ekya Buganda kikaba zikaba ziri politics zikyami kandi kyokureeba tizabire naza opposition kyowareeba omushaija yateera oriya omushaija yamuteera ekikonde ahabwokuba bikaba bitakiri bya opposition bikaba ebyaki ebya Buganda so mbwenu egyo enkora tukagikondeminga kandi president akataho press conference yakishoborora. abantu kwetegyereza kwa rationalization ninga ngu kwetegyereza DDA eyizire negumaho nesente zaabo ezirikuwa esente ezibaire nizisisikara omu bintu ebindi nituza kuzita omu bindi ija okareeba nitugaba kanizi abari ku performinga noreeba hati nitu popularizinga amate g'embuzi turi omu bintu ebikutwara Uganda omu maisho

Empera erikwata erikukora n'eya pro- eh, production na marketing niyo egi agriculture kandi endiijo erikukora n'eya- n'ey'esente ahabw'oku esente niziija pirazi ez'enguuto nazo niziija kwija ahabw'okuba entandikiro y'oruhara n'ebyeyera obu orikureeba nitugyezaho kushaazya esente omu bitongore ezibaire nizisisikara nitwenda kureeba ngu pirazi ezo zoona zaakora kwonka pirazi enkuru ezirikukirayo munonga zo zaatandikire kukora So n'ahabw'ekyo ohumure, n'ezindi niziza kukora ahabw'okuba nizikora kwonka nizicumbagira niziza niziza kukora nituza kutamu sente. Waagamba ekindi ekya Local Council Allowances. Precisely nikyo naaninshoboorora aha. Esente ezi turikwija kucaaja kuri omu kushiisha ezi bariyo nibashiishagura, nituza kuzita omu Local Council turebe ngu twabaha allowances nabo baaba gye na ba Chairman ba LCs nabo baaba gye. Si mbwenu eki eki waanotaisa nikishushana n'eki turikugamba n'eki Purezidenti Museveni ayotsire naagamba, kandi tumusiime ahabw'okuremera aha nshonga, ekintu nyowe nindeeba kiriyo nikiija nikikora. Kimanga David yaanaasiima tinkuza kukongyeraho. Omumwe Omwami owa Kiboga yaagamba ngu mugumize mu reducing na Paramenti. Turiyo nitwija ahabw'okuba rationalization tekuza kukoma aho neeza kuhikayo hoona. Kwonka nikyenda ngu ogyende mpora. Enkora ya ya ya saayansi ey'okuhindura enyebembera neeyenda ngu ogyende mpora. Hati ku orikugyenda munonga obundu abantu nibabaasa kukora enshobe. So nari okwo paramenti twija kuhikayo na disiturikiti ezimwe ezitarikwebaasa nitwija kuzigarura ei zaaba ezishemereire kuba. Nooreeba hati gavumenti ekazibira kuhangutsya kukora ebyanga, za konsituwensi, amagomborora, za seeruzi ekazeemereza. Nooreeba ngu gavumenti eki erikukora neekimanya, omuhanda nigwo ogu nitwija kuhikayo. Eky'okubanza nanyenda ntakaheeza obutumwa bwa Christmas nanyenda ngu ngambe abahuriire Radio West mpika hoona. Minister yanyija nari omuntu owa government yanyija nari president yanagamba ntegya amatu muhurikize ahabw'okuba ebi turikuba nitugamba nibirikubakwataho. Kandi kumwe kutugarukamu nk'abantu abarikuba nibabuuza aha batwongyera kutuha amagyezi yaabo ku abaribo bari ahansi. So mbwenu omuranga gwa gavumenti yaatandika ekintu mukitemu amaani. Ninshaba abariisa n'abahingi muriise kandi muhingye nka bizinesi ahabw'okuba oburiisa, n'obuhingi nibuheereza abantu emirimo mingi naaza kugishoboorora aha mbaire naagambira n'aba Radio West kwija kushoboorora oku turikukora emirimo y'abahingi n'abariisa emirimo ni mingi erikubaasa kutwara aba youths omu mwanya gw'okuza okwo kuteera ekyeyo niinyenda kutwara omugisha ogu nshabe abampurikiize nimbendeza Christmas season narishi season y'amazaarwa ga Yesu Kristo Mukama waitu kubabeera nungi. Nimbenuza omwaka musya murungi. Kwonka twaza kutandika omwaka musya, oshayeho omu mwaka musya noza kukora ki? Ebintu ebi orikukora noboneza ba sebo na ba nyabo ka ngambe aba amatungo, amataka gaitu, abantu beyongyeire, Purezidenti ayotsire nabagambira kushwanyagura amataka mukucwe kandi okuriisa okwo kunagura shi nari okuriisa kurekura ente zikariisa, muhindure aha ndiisa ente tuzite omu biju, nituzihingira munonga, nizituha kihango. ez'enyama nana ez'amate kandi abarikuhinga murebe ngu ebintu ebi turikuhinga twahinga embibo nungi kandi eitaka twareeba ngu ryaguma ryine orwezo twasharuura kurungi kandi twataho omutindo kureeba ngu ebi turikuhinga tibyarahuka kusiisikara byamara omu sitooha obwire buraingwa. ahabw'enkwata nungi n'okutaho ovayo tukatunga akatare akaheerwa so n'ahabw'ekyo nimbendeza omwaka musya murungi kwonka omwaka musya mugukoremu ebirungi ab'eisingiro mwebare kwija kutaayayisa purezidenti kandi mwebare niinyenda kusiima na chairman wangye Arooni ahabw'okuba na tiimu ye yoona eya disiturikiti ebintu byoona okutubishoboorwire purezidenti atugarukiremu gye. Mbwenu ebyo bukye nimbendeza omwaka musya. Enkumi ibiri abiri na itaano ogu babeire ogwehorire, naaherereka ndi Rwamirama Bright kandi ninguma nimbashuura abanyeisingiro. Yebare Honarebo Minisita, webare kutuha akaire kandi okaija okaganiira n'eihanga, okahuumuriza n'abantu n'ebibuuzo ebi bingi ebitwire biinwe. Ninyegyesibwa twakwata kurungi. Enshonga y'akatare kandi enteekateeka ya gavumenti okweri clear, rationalisation, n'ebigyendererwa byona. Reka tubendeze ekiro kirungi. Mwebare kuguma naitwe ahari Igana Katonyeza Ibiri. Mukama arinde. Muraare kurungi.